a llechi'r to wedi ei dwyn. Llechi adeiladau gwag yw un o adnoddau naturiol ola'r cwm. Yma ym Merthyr Tudful mae'r hen Neuadd y Glowyr hon yn un o'r adeiladau crandia a mwya amlwg. Gweitha'r modd, fel y gwelwch chi, mae wedi dirywio, mae wedi gweld dyddiau gwell. Pan symudes i i fyw ym Merthyr ym 1986, o'n i'n gweld yr adeilad yma fel symbol o werthoedd y gymdeithas yma gynt, gwerthoedd cymunedol, torfol, cymuned oedd wedi seilio ar ddiwydiant trwm, haearn, dir, glo a'r holl uh, adnoddau sy'n gysylltiedig â, â'r rheini. A y gwaith yna wedi creu cymdeithas oedd yn rhannu'r un gwerthoedd, yr un grefydd yr un wleidyddiaeth ac oedd yn mynegi hynny mewn adeiladu, adeiladau fel y rhain ar gyfer eu dibenion cymdeithasol a chymunedol a, a chrefyddol. Felly, o weld y lle hwn, oedd wedi cael ei adeiladu'n gapel yn wreiddiol yn 1854, wedyn yn Neuadd y Glowyr o'r 20 ar ugeinfed ganrif ymlaen, a gweld llefydd fel hyn yn dirywio ac yn dadfeilio, oedd hwnna i fi yn symbol o'r ffordd oedd y gymdeithas yn newid, yn symud i fod yn fwy unigolyddol, a dyna oedd y symbol ddefnyddiais i ar gyfer y gerdd hon. Un o'r agweddau dwi'n credu sy'n amlwg yn ni yw'r elfen o eirni. A mae'r ma, ma elfen honno'n drwm yn yr agoriad i'r gerdd lle dwi'n dwi sôn bod angen gwaith ar neuadd y gweithwyr. A, a hefyd mae yna syniad o eironi yn y ffaith bod y llechi wedi cael eu dwyn a bod bellach ardal oedd wedi cael ei seilio ar ddefnyddio adnoddau naturiol fel glo a haearn, bellach a'r adnoddau yna wedi diflannu, bod pobl wedyn mond yn stripio'r toeau oddi ar adeiladau er mwyn eu gwerthu nhw am chydig iawn o arian mewn gwirionedd. Oedd hwnna'n arwydd i fi o'r ffordd oedd y gymdeithas hon wedi gweld dyddiau gwell. Agwedd arall yn y, yn y gerdd hon, efallai yn yr goriad o ran yr arddull, yw'r cyflythreniad, a mae hon o'n elfen uh, sylweddol yn y gerdd i gyd, uh, yn, yn wreiddiol geisir syniad yma o uh, gerddi Brian Martin Davis, sef oedd fy athro barddol a mae ddylanwad o i weld ar arddull y gerdd drwyddi. Neuadd, capel, clwb, hanfodion cymdeithas, unwaith. Yn gregyn, yn amgueddfeydd heb ymwelwyr, fel hen bobl a'i plant wedi ei gadael. Nid oes gan y gymuned bellach ddigon o'i hangen i'w cynnal a'i cadw. Mae'n werth meddwl o edrych ar adeiladau fel y rhain, gymaint o ymdrech oedd y rhain yn golygu i'w cymunedau nhw. Oedd y rhain ddim yn gymunedau cyfoethog, oedd nhw ddim yn gymunedau efo lot o adnoddau sbâr, ac eto, oedd eu gwerthoedd nhw, eu crefydd, eu gwleidyddiaeth, ac oedd yr adeilad yma wedi gweld cyfarfodydd gwleidyddol cyffroes iawn yn ei ddydd. Oedd y rhain mor bwysig i'r bobl fel oedden nhw'n fodlon aberthu a rhoi o'u ceiniogau prin i adeiladu llefydd fel hyn i ymgorffori eu gwerthoedd ac i hybu y pethau oedden nhw'n credu ynddyn nhw. Mae hwnna i fi yn rhywbeth sydd yn golygu llawer ac oedd yn drist iawn i weld ffordd oedd llefydd yma wedi cael ei esgeuluso a fel oedd cymdeithas wedi symud ymlaen a ddim yn gweld eu hangen nhw bellach. Felly yn yr ail rhan o'r gerdd hon, dwi'n cymharu'r neuadd hon i efallai hen berson a'i phlant wedi ei gadael, ddydd wedi mynd a symud ymlaen a bellach ddim lot o gydymdeimlad iddi na lot o ddefnydd iddi bellach, felly sefyllfa drist o'n i'n gweld hyn i fod. Er bod digon o gynnal a chadw'n digwydd yn y cwm, Mae cannoedd wrthi a morthwyl a llif bob dydd, ond pawb drosto'i hun yw hi bellach, nid hyd the hay sy'n codi estyniad. Ar ôl sôn bod y gymuned bellach ddim efo llawer o awydd i gynnal a chadw adeiladau fel y rhain, dwi'n mynd ymlaen i sôn am y pethau ma' aelodau o'r gymuned yn eu cynnal a'u cadw erbyn hyn, sef i'w eu tai nhw, eu tai personol nhw. A mae pennill nesa'r gerdd yn sôn am hynny mewn ffordd sydd, a bod yn onest, bach yn sarcastaidd, achos dwi'n cymharu yr arferion uh, un, uh, unigol yma yn anffafriol efo'r gweithredoedd a'r uh, ffordd gynt o fyw lle oedd gwerthoedd cymunedol yn fwy pwysig. Felly mae mae yna rhyw feirniadaeth fan hyn a bach uh, tinc bach o uh, sarcastiaeth yn y ffordd dwi'n sôn am uh, pobl yn uh, newid cegin a codi shed. A mae'r arferion yna yn cael eu gweld fel pethau efallai llai pwysig na rhyw ymdrech gymunedol fawr. Newid cegin, codi shed. y siopau DIY yw canolfannau newydd ein hunigoliaeth. Treuliwn oriau o'n hamdden yn y neuaddau gyrion tre, yn rhawla fesul un, fesul dau, hyd ddrysfa o ddewisiadau. A'n byd ar chwâl yn fil o ddarnau bychain mewn blychau o'n cwmpas, fel cyrbibion gwareiddiad. Erbyn hyn, mae'r broses o gymdeithas yn mynd yn fwy unigol, wedi symud ymlaen hyd yn oed ymhellach, efo'r rhyngrwyd a'r cyfryngau digidol yn rhoi llawer mwy o ddewisiadau, Ond hefyd wrth gwrs yn gallu creu sefyllfaoedd a profiadau bach yn fwy cul nag oedd arfer y bod pan oedd pobl yn uh, ymwneud â'u cymdogion mewn ffordd uh, ddearyddol. Oedden nhw'n rhan o gymuned ddearyddol mewn rhyw le penodol. Erbyn hyn, wrth gwrs, mae hwnna wedi chwalu a mae'r broses yma o chwaldda wedi ei hangu. Mae wedi dod â cyfleoedd yn ei sgil, wrth gwrs, cyfleoedd di-ri, ond hefyd mae wedi dod efo problemau. Felly, arwydd oedd uh, y rhain, yr adeiladau yma a'r symbolau fel hyn yn yr 80au a'r 90au o'r unigolyddiaeth yma oedd yn cynnyddu ac sy'n bellach wedi dod yn brofiad i y rhan fwyaf ohonyn ni. Mae'r gerdd yn cofnodi cyfnod o newid yn hanes cymdeithas. Oedd 'na adeg pan oedd byw mewn un lle, cael eich geni mewn un lle yn golygu eu bod chi'n mynd i rannu'r un gwerthoedd â'ch cymdogion, yr un grefydd, yr un wleidyddiaeth, bod chi siŵr o fod yn mynd i weithio yn yr un gweithle ac yn treulio'ch bywydau chi efo'r un bobl. Mewn byd fel 'na oedd ddim rhaid i chi wneud lot o ddewisiadau, oedd hi'n fyd cyfyng, oedd, oedd 'na lot fawr o broblemau efo cael y muriau cyfyng fel yna, ond hefyd oedd hi'n uh, rhoi sicrwydd a pendantrwydd i bobl. Yn y gerdd, dwi'n sôn bellach bod gennym ni ddrysfa o ddewisiadau. Mwy o ryddid, mwy o gyfoeth, mwy o gyfleoedd. Ond gyda hynny, a daw ansicrwydd, achos pa ddewis ydych chi'n cymryd? Pa rai yw'r rhai cywir i ddewis yn eich bywyd chi? A mae hynny yn gallu dod â problemau annisgwyl yn ei sgil. Mae'r gerdd wrth gwrs yn y wers rydd, ond dwi'n dewis i ddiweddu hi gyda chwpled sy'n odli, a hynny er mwyn pwyslais. A dwi isio gorffen y gerdd yn gan wneud i'r darllenydd feddwl efallai beth yw gwerthoedd y byd yma sydd wedi dod i fydolaeth. A, yn sicr mae yna pethau da amdano fo, ond hefyd efallai mae yna gwestiynau. i'w holi hefyd. Dygwn y darnau adref i breifatrwydd unig ein tai, ac, â hoelion a glud, fe geisiwn eu cyfannu. A gwe cyd-fyw yn gwanhau, mae pob dim yn DIY. Mae angen gwaith ar neuadd y gweithwyr. Mae chwyn yn tyfu yng nghraciau ei chranrwydd a llechi'r to wedi ei dwyn. Llechi adeiladau gwag yw un o adnoddau naturiol ola'r cwm. Neuadd, capel, clwb, hanfodion cymdeithas, unwaith. Yn gregyn, yn amgueddfeydd heb ymwelwyr, fel hen bobl a'u plant wedi eu gadael. Nid oes gan y gymuned bellach Ddigon o'i hangen i'w cynnal a'i cadw. Er bod digon o gynnal a chadw'n digwydd yn y cwm, mae cannoedd wrthi a morthwyl a llif bob dydd, ond pawb drosto'i hun yw hi bellach, nid hyd the hay sy'n codi estyniad. Newid cegin. Codi sied. Y siopau DIY yw canolfannau newydd ein hunigoliaeth. Treuliwn oriau o'n hamdden yn y neuaddau gyrion tre, yn Prowler, Fesul Un, Fesul Dau, hyd ddrysfa o ddewisiadau, a'n byd ar chwâl yn fil o ddarnau bychain mewn blychau o'n cwmpas, fel cyrbidion gwareiddiad. Dygwn y darnau adref i breifatrwydd unig ein tai, ac, â hoelion a glud, fe geisiwn eu cyfannu. A gwe cyd fyw yn gwanhau, mae pob dim yn DIY.